Et geet een et ugedoen an d'Dampbad. An d'Dampbad? Jo, sidd Dir net dofir hei, wéinst de Behandlungen? Nee. Dir sidd aus engem anere Grond hei. Jo. Ma et gëtt awer och Zäit. Wou waart Der nëmme sou laang? Da sinn der nëmmen zwou Stonnen ze spéit. Zwou Stonnen an zwéin Deeg? Leit dobanne kéinte schonn dout sinn. Wat gelift? Ënnert dësen Ëmstänn kënnt Där Är Kleeder natierlech unhalen. D'Installateure betrëfft dat net. D'Installateure? Ma stitt dach net do ze maulafe! Fuert duer! D'Dampbad huet e gewëssen Eegeliewen entwéckelt, d'Réier schénge liicht faul ze sinn. Ech si keen Installateur! Wann Dir keng Behandlunge wëllt an och keen Installateur sidd, wat maacht Dir dann hei? Ech. Ech wëll ee begéinen. E Rendez-vous hei? Bësse komesch ass et schonn. Meng Frëndin huet gebucht. Hohoho, dann deet der awer besser drun aer Kleeder auszedoen. Ronny, do bass de jo endlech! So, ech hunn iwwerall no engem Hotel gesicht. Du häss mer awer kënne soen, dass de eis an engem Sanatorium ugemellt hues. An engem Bad. Ech duecht, et wier eng gutt Iddi. Hei sicht mäi Papp mech bestëmmt net. Du weess dach, hien ass ëmmer esou kriddeleg, wann ech e Frënd hunn. Du mengs, dass hie lo net esou averstane wier, dass mir zwee zesummen. Jo, mee du däerfs awer net schlecht vun em denken. Hie wëll dach just mäi Bescht. An dofir erlaabt en der net, mat engem hondsgewéinleche Fënsterbotzer zesummen ze sinn. Ech duecht, et wier vläit méi diskret. Mäi Papp weess jo emol guer net, dass et esou eppes wéi dat heite gëtt. Komm elo,

Här Weber! Ech sinn et net! Dann ass. Dann ass dat een, deen Iech immens gläicht. Mäi Zwillingsbruder, ech sinn net hei. Sot, dat ass awer eng léif Iwwerraschung, dass Dir mech extra hei a mengem Reha-Weekend besicht. Wat fir en Zoufall! Sot, Wat wäerten déi vum Büro nëmme soen, wa si matkréien, dass mir zwee, Dir an ech, hei zesummen am Bad. Zur nämmlechter Zäit net zesummen? Mir sinn net zesummen hei. Jo, mee. A wëllen och net zesumme bleiwen. Mir kéinte jo. Nee, kéinte mir net. Hei um Büro, do si mir awer ganz dacks zesummen. Jo, mee um Büro sëtzt ee och ugedoe bei engem Computer an ech sinn net an e Guedmantel agewéckelt. Egal wéi, Sandra, dat heite geet net. Dir musst elo goen, ech muss mech entspanen. O, ech kéint Iech bestëmmt hëllefe beim Entspanen. Nee, dat kënnt Dir net. An um Büro wär et och ni méi dat nämmlecht tëschent eis zwee. Wéi, firwat ni méi dat nämmlecht? No wat? No näischt, no guer näischt. Schutt! Wou gitt Dir? Ech humpelen eppes drénken. Wëllt Dir mir net hëllefen? Nee, natierlech net. Oh nee! An, wat sees de denn zou? Fantastesch! Zum Zëmmer. Asou! Joer. Wéi stell ech der? Also et ass zwar déi éischte Kéier, dass ech an mengem Liewen an esou engem Sanatorium sinn. An engem Bad. Oh fuck! Lynn! Ech komm direkt. Lynn! Wat ass da lass? A kuck der déi do hanne mol un. Wat maachen déi do? Übungen. Übungen? A firwat? Dat deet gutt. Et ass schued, dee Cours wollt ech am Fong matmaachen. Du mengs, mir sollen dat do och maachen? Jo, ëmmer nomëttes. Oh, ech mengen awer net. Also, ech mengen, wann et mir nogaange wier, da wiere mer elo net hei. An ech mengen, wann et dir nogaange wär, da wäre mer guer néierens. Du wëlls dach och, Ronny? Ech si midd. Et war eng laang Rees an ech muss elo wéineg raschten. Ah sou. Nee, Ronny. Jo, wéi ech duecht, du wéilts. Du däerfs nach net. Wat gelift? Du muss fir d'éischt gewier ginn. Wat gelift? Se weien dech fir d'éischt. Ah sou, jo, jo. Jo, Virdrun an duerno. Virdrun an duerno. Jo. Soss duerfs wol nach ni een an engem Hotel vu mär wëssen. Ausserdeem gëtt däi Bluttdrock iwwerwaacht. Ech si kärgesond. An dat Ganzt gëtt op denger Kaart agedroen. Wat fir eng Kaart? De Rapport iwwer dech. Soss si mir hei beim SREL! Ma Ronny, dofir bezuele mir dach. Fir eis ännert sech doduerch dach guer näischt. Nee. Dann ass et gutt. An ech gi lo mol erop bei d'Schwämm. Jo, ech wëll mech dach just ausgoen. Wëlls dann net bleiwen? Wat, kanns du dat net alleng? Jo dach, natierlech. Dann ass et jo gutt. Wann s de dann ausgedoe bass, kënns de erof an de Büro an du léiss dech wein. Bis herno bei der Schwämm. Här Weber? Här Weber? Här Weber, si waarden op Iech. Ech weess, datt Dir do sidd. Loosst mech dach a Rou! Awer Är Massage, Här Weber? Dir wëllt dach de Masseur sécher net waarde loossen? Ho, dach! Mee sidd Dir Iech awer gutt, et, Dir wësst ganz genee, datt Dir Iech ëmmer vill besser fillt, wann Dir an der Massage waart. Zitt einfach 10 Prozent vun der Rechnung of a sträicht d'Massage. Wësst Dir, mäi léiwen Här Sharuk, hei ze si soll dach eigentlech e Pleséier sinn. Elo sot mir net, Dir wiert just dowéinst hei, wéinst dem Pleséier. Firwat dann net, kascht jo och deier genuch. Wann ech gleeft, Här Weber, mir sinn e Bad a kee Vakanzeclub. Hei geet et ëm kierperlech a moralesch Gesondheet, e mensana in corpore sano, mensana in corpore sano. Also mat menger Moral ass alles an der Rei. Jo, ech sot just nëmmen. Wéi och ëmmer, ech gleewen elo net, dass ech d'Kraaft hunn, esou eng Massage z'erdroen, net no deem Damp, wat do, dat ass jo dee rengsten Inferno. Dir sollt Leit esou séier wéi méiglech do eraushuelen. Ech hat geduet, der géing den Installateur kommen. Ech hunn et probéiert, bei 10 Firmaen hunn ech ugeruff, ouni Resultat. D'Handwierk ass net méi dat, wat et emol war. Mee sot emol, Dir sidd dach Entrepreneur, oder net? Jo, elo grad hutt Der mer gesot, ech wär wéinst mengem moraleschen a kierperlechen Training hei. An net fir un iergendwelche Réier ronderëm ze fummelen. An ausserdeem sinn ech Patron a keen Noaarbechter. Entschëllegt, ech hätt net dierfe froen. Wéi ass et dann elo? Solle mer? Solle mer? Danzen? Är Massage, Här Weber, Är Massage! Nee, ech bleiwen hei. Et muss awer alles no Plang lafen, soss bezilt d'Krankekeess och net. D'Cliente musse genau dat maachen, wat ech hinne soen. A wann ech hinnen et soen, jo, wann si dat net maachen, da brécht eist ganz Konzept zesummen. Oh, nujee, da wann ech muss, da muss ech eben. Merci! Villmools Merci, Här Weber. Dir kommt mat mir mat, wann ech ginn.

Moien. Bonjour. Sot mol, sicht dir een? Lo grad war hien nach hei. Oh, da wäert en och net wäit sinn. Dat wëll ech hoffen. Sidd dir lo grad komm? Jo. Waart dir schonn eng Kéier hei? Bei mir ass et fir d'éischt. Bei mir ass et och déi éischte Kéier. Et schéngt awer flott hei ze sinn. Jo, jo, jo. Sot, Sidd Dir eleng hei? Mat engem Frënd. Ech och! An engem gewësse Sënn, falls en sech nach net verdréckt huet. Wéi mengt Dir dat? Oh, e klengt Geheimnis. Hee wousst net, dass ech och hei wier. Oh, mee dat war jo da awer dann eng flott Iwwerraschung. Oh, dat wëll ech hoffen. Kennt Dir Iech da scho laang? Hien ass mäi Chef, mee ech sinn awer esou zimlech nei an der Firma. Oh, da schéngt nawell séier Kënneg ginn ze sinn. Jo, jo. Wësst Der, hien ass e bësse méi al wéi ech, awer ganz léif. Ass Är en och méi al? Nee, nee, éischter méi jonk. Oh, schéin! Zimlech. Hoho, hutt der en hei fonnt? Neen, ech hunn e matbruecht, mee ech mengen, ech ginn awer elo mol en Tuer schwammen. An ech gi kucke wou mäin Direkterchen ass. I want to love you, feel you, wrap myself around you, I want to squeeze you,

Ech sinn den Direkter Charrock. Wéi? Charrock ass mäin Numm an ech sinn den Direkter vun hei. An Dir kommt nach ëmmer net bei mir laanscht. Dir sidd verpflicht, mech als alleréischt opzesichen. An da wäert ech Iech schonn erklären, wéi Dir Äert Zil erreecht, wärend Der hei sidd. Ech weess hoergenee, wéi ech mäin Zil erreechen. An no eisem klenge Gespréich geet et direkt bei den Dokter. Mir wëlle jo sécher sinn, datt Dir eis ënnerwee net schlapp maacht. Wat gelift? Mir dierfen Iech net iwwerstrapazéieren, wann Dir et nach net kënnt. Ech kann et. An dofir hunn ech nach ni en Dokter gebraucht. Fir d'éischt gitt Dir grëndlech ënnersicht. A wann Dir net absolut fit sollt sinn, da ginn et nawell e puer Stellungen, déi mir Iech net erlaben. Dat ass jo wuel meng ganz privat Saach. Dat mengen déi meescht. Mee während Dir hei sidd, si mir fir Iech verantwortlech. Mir wëlle jo net, dass Dir eis op halber Streck dout ëmfaalt, oder? Also, ech ka mer dat zwar bei beschtem Wëllen net virstellen, mee bon. Wann dann onbedéngt muss sinn. Nee! Jo wéi dann elo? Jo dir kënnt dach net esou ugedoen do rof goen. Dat ass net meng. A sou, ärer Fra hir? Meng Fra? Jo jo, jo richteg, gehéiert menger Fra. Hutt dir da keen eegene Buedmantel matbruecht? Ech wosst elo net direkt, dass ech giff e Buedmantel brauchen. Mee sot mol, lafen d'Seichen Schei ëmmer esou hallef plakeg ronderëm, och beim Iessen? Nee, natierlech net. An d'Iessen ass och dem Client ugepasst, e liicht zoppen, e bëssi Uebst. Mee villäicht steet der fir d'éischt mol eppes zolittes un an da kommt der bei mir laanscht fir d'Bestandsopnam. Abee gutt, Här. Direkter, Bis a fënnef Minutten dann. Dir fannt mech hannert där grénger Dier, wou Privé drop steet, direkt niewent där bloer Dier, wou Docteur drop steet. An do fannt Dir den Dokter. Nee! Also do wier ech awer elo vum selwen net do.

Wierklech? Dat ass awer eng schéin Iwwerraschung! Wéi een et hëlt. Kennt Dir Iech da scho laang? O jo, Joren a Joren a Joren. Eist Haus ass bekannt, hei si scho vill nei Frëndschaften entstanen an hei huet och scho munchereen e gudden ale Frënd erëmbegéint. Hien ass keen ale Frënd, hien ass mäi Papp. Äre Papp? E richtege Familljentreffen also! Dir schéngt net ganz begeeschtert ze sinn. Oh, et koum esou onerwaart, jo. Also ech wär nimools drop komm, fir dech hei ze treffen. Wollt d'Mama dann net matkommen? Oh nee, weess de, d'Ampa, dann Diät, dat ass näischt fir si. Dat heescht, du bass ganz eleng hei? Majo, sécher sinn ech dat. An du? Ech huelen un, du bass mat enger Frëndin hei? Eh bien, net genee. Da bass du also och ganz alleng hei? Ah nee, Monsieur, si ass dach net eleng hei! Dach sinn ech. Wat gifft? Dat wësst Dir ganz genee. Ech gesouch nach. Gesouch der net? Hien hat. Hat hien net, Dir verwiesselt mech. Maachen ech dat? Jo. Ech huelen un, du wollts e bëssen alleng sinn, e bësse Rou a Fridden hunn, gell du, Lynn? Ausrouen, e gutt Buch liesen, mat Zäiten an d'Bett goen. Jo, jo. Hues dann och e flott Zëmmer? Meng Neistie soll sech jo gutt fillen, a maach der keng Gedanken wéinst dem Präis, de Papp bezilt. Sidd Dir och sécher, dass meng Duechter alles huet, wat si brauch? Ech denke schonn. Mä ech kommen emol mat erop an ech kucken mir dat un. Wéi? Et ass net gebotzt, jo? Dat sollt et awer, et ass dach deier genuch. Komm, am Mot sollt dat dach de Moie gemeet hunn. Jo schonn, mee et ass net geraumt. Iwwerall leie Saachen, déi näischt do verluer hunn. Jo, dat stëmmt. T'ass dach egal, t'ass dach nëmmen däin ale Papp. Nee, nee, nee, nee, ech ginn erop an ech raumen e bëssen. A bé gutt, mee ech verstinn net, firwat s du esou en Opstand meess. Ech kann. Et dauert och net laang. Ech soen der Bescheed, wann alles an der Rei ass. Bis herno dann. Hatt hat mech ëmmer richteg gär, mee obwuel et hätt mer awer och kinnte Bescheed soen, dass hatt och hei ass. Huet hatt iergend e Problem? Ech mengen, do stëmmt eppes net. Wësst Dir eppes méi? Firwat frot Dir mech? Ech hunn näischt domat ze dinn! Rudi! Séier! Ech duecht, du géings beim Pool op mech waarden. Ech konnt net méi laang op dech waarden. Oh, gutt, gutt. Nee, Ronny, net elo! Nee. Nee. Net elo. Net elo. Firwat bass dann zréckkomm? Du muss goen. Jo, ech weess. Ech muss bei den Dokter, fir ze kucken, ob ech fit genuch sinn. Du kanns net hei bleiwen. Wéi? Du mengs, mir bleiwen elo net an deem nämmlechten Zëmmer? Net méi! Mee duerfir koume mer dach heihin! Dat hunn ech och geduecht, mee elo net méi. A wou soll ech da goen? Am beschten an en anert Zëmmer. Ronny, géi einfach, wann ech gelift! Ach komm, komm, du méchs de Geck mat mer, oder? Nee, maan ech net. Gesi mer eis dann herno awer nach? Nee, an egal wat geschitt, mär kennen eis net! Ech géing hei net esou gedo rondrëmlafen, d'Leit kéinten op falsch Gedanke kommen. Ass iergend eppes schif gaangen? Jo. Ass är Frëndin net komm? Dach, se koum an ech hu misse goen. Wéi? Se wëll mech net méi an d'Zëmmer loossen. Typesch Fraleit, soen nee a mengen awer jo. Mee soll ech Iech e gudde Rot ginn? Huelt den Nee net als definitiv Äntwert. Mee S, Huet awer d'Dier zougespaart. Mä dat gehéiert alles zu hirem Spill. D'Fraleit spillen ëmmer Spill. Wierklech? Gleeft mer es. Elo läit et un iech. Dir musst d'Festung stiermen. Jo, wann d'Dier zou ass. Jo, an da musst dir en anere Wee fanne fir eran. Dir sidd hei? Jo, natierlech sinn ech hei. An Dir sidd och hei? Jo. Dir sidd allen zwee hei? Jo. Awer Dir hutt nach net matenee geschwat? Ma natierlech hu mir matenee geschwat. Wouriwwer? Ma ech hunn dem jonken Här e puer Rotschléi gi fir seng Relatioun mat senger Frëndin. Dir hutt keng Frëndin? Jo dach! Nee! Si huet mech just erausgehalen. Nee! Dir sidd eleng hei? Nee! Sinn ech net! Dach! Sidd Dir! An Dir sollt eigentlech net hei sinn, mee beim Dokter. Ma wéi soll den Dokter kommen? Ech hu mol am Aarsch leck! Dat ass Virschrëft!

Dat ass guer net gesond. Ëmmer schéi zen bleiwen. Do sidd Dir jo, Här Weber. Ech hunn Iech schonn iwwerall gesicht. Ech hu mech aneschters ugedoen. Hutt Der et gemierkt, Här Weber? A wat maacht Dir dann hei? Dir kënnt dach net esou unausgedoen hei ronderëmlafen. Dat heiten ass en anstännegt Haus. Kënnt Der net, wann ech géif eppes un do, wat e bësse manner. Nach manner. Manner, manner provokant ass? Dat heiten ass en anstännegt Bad. Wat sollen déi aner Clienten dann denken? A wat soll hie lo nëmme vun eis denken? Hie wëll en anstännegen Direkter sinn. Ech wëll net, dass hien eppes Falsches denkt an doriwwer Kla begeet. Anstänneg Leit klappe gären. Wouriwwer? Am léifsten iwwer aner Leit. Jo, mee hei kennt jo awer keen eis, oder? Nee, natierlech net. Firwat sech dann onnëtz opreegen, Här Weber? Sandra, wann ech glifft. Hutt Dir dat dann net gären? Sandra, ech bieden Iech, Et geet, a loosst mech eleng. O Här Weber, esou ganz eleng, dat géif Iech dach guer net gefalen. Kuckt emol, Sandra. Hei, ech hunn eng Idee, Mir kéinte jo vläicht einfach den Owend zesummen iessen. Eng dënn Zopp an Uebst als Dessert? Ëm den Dessert géing ech mech bekëmmeren. Nee. Wësst Der wat, ech kommen einfach an Äert Zëmmer.

Ech si geschwënn nees do, Här Weber. Et ass net esou, wéi Dir mengt, Här Direkter, Här Direkter. D'Saile vun der Anstännegkeet schéngen ellen ze wackelen. Also, iwwer meng Moral braucht Dir Iech keng Gedanken ze maachen. Ech wäert jo wuel kaum menger eegener Sekretärin nolafen. Si ass Är Sekretärin? Jo, an ech wousst net, datt si och hei wier. Und Dir kënnt net vu mär verlaangen, datt ech Iech dat dote gleewe soll. Da musst Dir et ebe stoe loossen. A wou wëlle mir dann hi, Monsieur? Wou Dir higitt, weess ech net, mä ech gi mol erop bei meng Duechter. Wat? Si wäert jo elo souwéis fäerdeg si mat opraumen. Ech gi mer dat emol ukucken. Ausserdeem si mär do e puer Saachen nach net kloer.

Ech hun der dach gesot dass de net kanns rakammen. Et geet net, verstei dach endlech! Du wärst dach esou lues alles ewech geraumt hun wat ech net soll gesin. Ah du bass et, du bass et Papa, komm eran! Hallo Papa! An ass alles nees op senger Plaz? Jo. Du hues nawell e schéint Zëmmer hei. Jo. En Duebelzëmmer? Euh, jo. An ech? Ech hunn nëmmen en Eenzelzëmmer. Ech krut en Upgrade. Oh, wat fir eng Chance. Gell du, wat fir eng Chance. So, mee wien has du gemengt, dass un der Dier wär? Wéi mengs du dat? Virdru, wou ech geklappt hunn. Keen. Also, dach, D'Kummermeedchen, dat wëll d'ganzen Zäiten opraumen. Jo, mee dat gëtt dach och dofir bezuelt, fir opzeraumen. Jo, schonn, mee du muss mech verstoen, hatt wëll permanent opraumen, also d'ganzen Zäiten, an ech wëll dat net, jiddefalls net elo. Hatt brauch jo net opzeraumen, soulaang ewéi d'Sonn nach dobausse schéint. Jo, ei, kuck emol, wéi schéin dass se schéint, d'Sonn. Du hues nawell eng schéi Vue iwwer de Goart. An ech, ech kucken op de Parking. Alles am Upgrade. Ech mengen, ech froen och fir esou en Upgrade. Nee, Papa. Papa, nee, du mëss dat net. Ech wëll kee Flieger. So, du hues da näischt fir mir ze verstoppen, oder? Wat? Jo, dat froen ech dech. Oh, Papa, ech hunn déi lescht Deeg wierklech vill misse schaffen. Hues de dat? Also, Papi, et giff ee bal mengen, du häss keng Anung vun Wéi haart ech wierklech déi lescht Zäit hu misse schaffen. Jo, du hues Recht, Wëppi. Ech hunn einfach mol missen eraus mech verwinne loossen. Wéi mengs du dat? An engem Bad, vill trainéieren, gesond iessen, ausschlofen. Nu jee, dat verstinn ech jo. Mir ass et jo och esou ergaangen. An du häss wierklech scho geduet, ech hätt eppes virun där ze verstoppen? Wéi kanns du nëmme, Papa? Du hues Recht, Wëppi. Et deet mer leed. Ech hätt dech do wierklech besser misste kennen. So, mee du hues wierklech e schéint Zëmmer hei. Ech ginn lo mol an d'Buedzëmmer kucken. Papa, du weess dach, wéi e Buedzëmmer ausgesäit. Jo, mee ech wëll wëssen, ob däint besser ass wéi mäint. A wou wëllt Dir dann hunn? Hopp! Dat dierft Dir net! Ech wëll dach just kucken, ob ech nach emol ausgespuert sinn. Sidd Dir nach. Mee vläit huet si hir Meenung geännert. Huet si net. Firwat kritt Der net e bëssen an eise Gaart? Deen ass wonnerschéin. De Gäertner ass och dobaussen. Wann Der Iech eleng fillt, da packt Der dat mat an. Ech verstinn Iech alt just riicht. Lynn! Ja? Wat ass dat hei? Dat gesäit aus wéi eng Pyjamasjackett. Dat ass eng Pyjamasjackett, eng Häre-Pyjamasjackett. An wou hues du déi da fonnt? An denger Buedzëmmer, sou hannert der Dier, an denger Buedzëmmer. Oh, hie muss vergiess hunn. Wien? De leschte Client, wéi e fortgaangen ass. Vläicht war e presséiert an huet se dunn leie gelooss. Oh nee. Bis komm mer mit. Nee, nee, nee, et ass gutt, ech gi schonn. Mäi Papp géif gär wësse wien do ass. Ech sinn et, den Direkter vun hei. T ass den Direkter vun hei. Kommt erëm, Här Lübnascharup, Dir sidd genee dee Mann, deen ech brauch. Zäit fir Är Dampbad, Här Weber. Oh, iwwerdreift elo net. Et ass nach eng hallef Stonn. Ech géif do gär e puer Saache kloerstellen. D'Sach ass déi, Leiten, meng Duechter hat en Eenzelzëmmer gebucht. Jo, awer dat hei ass den Nummer 10, an Nummer 10 ass en Duebelzëmmer. 10, duebel, gesitt Der, hei, hei steet et. Se hat awer nëmmen en Eenzelzëmmer gefrot, an du krut si en Upgrade. Wierklech? Wierklech?

Kommt heihinner a kuckt iech dat un! Gesitt der dat do? Jo! Wat ass dann do? Dës Vue do iwwer de Goart! Ass se net wonnerschéin, eise Gaart! An dofir bezilt si keen Euro méi! Fir de Gaart. Fir d'Vue. Ech mengen, d'Vue gehéiert zum Zëmmer. Ech mengen net, dass een dëst Zëmmer hei ouni déi Vue do kréie kann. Loosst mech mol kucken, wat hei steet. Et ass dach egal, wat do steet. Loosst hien et do dra kucken. Wouranner? An dat Regëster. Moment! Wat ass dat heiten? Zëmmer Nummer 10? Här a Madame Weber, Här a Madame. Ech mengen, eisen Här Direkter kann der dat ganz gutt erklären. Net! Mee wann ech gleeft. Also, mäi léiwen Här Sharuk, jo, also, dat ass fir d'Akten. Wéi eng Akten? Dat ass nämlech esou, an eiser Zentral si se all richteg houfreg op d'Auslaaschtung. A wéi och ëmmer ass dëst nun emol een duebelt Zëmmer, och wann et an dësem Fall och als eenzelt Zëmmer vergi gouf, doduerch datt keen eenzelt Zëmmer méi fräi war. an gëtt et awer an den Ënnerlagen als duebelt Zëmmer gefouert an zentral erwaart fir Nummer 10, well et jo nun mol en duebelt Zëmmer ass an duebel heescht zwee, och zwee Nimm an der Umeldung, och wa mer all wëssen, datt an dësem spezielle Fall Är Duechter, d'Joffer Weber, déi eenzeg Bewunnerin ass. Wéi war dat? Oh nee, nee, ech kann dat net alles nach eng Kéier erklären. Papa, wat soll den Här Scharruck da vun där denken, all des Froen? Ech entschëllege mech, mee ech war einfach nëmme verwonnert, wéi ech dat heiten a menger Duechter hirem Buedzëmmer fonnt hunn. Wat soll ech dovun halen? Kuckt Iech dat emol un!

Hien hat se mol net un. Ah sou. Dann hoffen ech nëmmen, datt hien déi aner Halschent unhat. Wat fir eng aner Halschent? Déi ënnescht. Déi hat hien och net un. Wat hat hien dann un? Dat, wat hien och elo unhuet. A firwat huet hien där seng Pyjama-Jackett hei gelooss? Ech hat en drëm gefrot. Firwat? Ma dann erënnert Iech, et huet ee knapp dru gefeelt an ech hunn ugebueden, en nees unzebitzen, sou als klenge Merci fir den Upgrade. Voilà, Här Scharouk, de Knapp ass nees grön. Mee, Lynn,

Ech weess, wat Dir hei maacht. Dir wësst et. Dir stiermt d'Festung. Vu wat schwätzt hien? Ech weess et och net. D'Iddi mat der Leeder war scho ganz gutt, mäi Jong. Ech hu mer se vum Gäertner geléint. Dee war grad am Gaang, d'Hecken ze schneiden. D'Saach ass just déi, Dir sidd am falschen Zëmmer. Ah! Ech kann Ären Iertum verstoen. Also vu bausse gesinn d'Fënsteren alleguer d'selwecht aus. An do war et an der Opreegung wahrscheinlech schwéier déi richteg ze fannen. O jo, jo, jo, jo, zimlech schwéier. Mee däerf ech Iech e gudde Rot ginn? O, ech bieden Iech. Ech freeë mech, wann Der mer ginnt hëllefen. Wouriwwer schwätzen si? Ech weess et och net. Gitt zeréck op d'Leeder. Eng gutt Idee. Ma da waart dach! Ech waarden. Dir klotert d'Leeder erof. Ech kloteren d'Leeder erof. Réckelen d'Leeder. Réckelen d'Leeder. E bëssen. E bëssen. Wouhin? Ma a Richtung vun Ärer Fënster. Ech weess awer net, wat fir eng Richtung dat ass. Also eng Saach ass sécher. Wat?

Ech sinn e bësschen duercherneen. Nee, bass de net. Ass alles kloer? Gitt elo endlech! Ech weess, dass hie keen Abriecher ass. Ech weess, dass hie kee Fënsterbotzer ass. Mee wat ech net weess ass, firwat huet hien den ënneschten Deel vu sengem Pyjama un? Den Här Schaff huet d'Himse geléint, jo. Där hutt him är Pyjamasbox geléint. Anscheinend! Firwat? Dat gehéiert zum Service! Also et géing Zäit ginn, dass der eege Box unbitt, zemools ëm dës Dageszäit. Eng ganz gutt Iddi! Moment! Da geet dem Här Scharuga awer seng zeréck.

Gelift Här Direkter, a Merci fir de gudden Service. War et dat elo? Kann ech elo goen? Jo, natierlech. Gutt, Merci. An denkt drun, Dinner stimmt fest um. Also deen do schéngt mer jo ferm duercherneen ze sinn. Ech mengen do ass hien net deen eenzegen. So emol Papa, bass du him scho begéint? Jo, deen ech donidden. Mir haten e bësse matenee gepotert. Hien ass mat senger Frëndin hei, weess de. An dat huet hien ausgespuert. Neen! Dach! An du hunn ech him e gudde Rot ginn. Gitt a stiermt d'Festung, hunn ech zu him gesot. Problem ass just, en huet dat falscht Zëmmer erwëscht. Elo probéiert hien et am Zëmmer niewendrun. Oh nee! Oh nee! Majo, da wär et lo awer Zäit fir an d'Dampbad. Mä ass et hei eigentlech scho waarm genuch? So, mee eppes ass komesch, wat mengs du? Hm? Déi rupte Chamber, wou een unhat. Jo. Ech kéint schwieren, ech hätt dee schon iergendswusch gesinn. Si se fort? Ronny, Jo, komm eran. Ass alles an der Rei? Elo jo. Ech hu mir schonn iwwerall gesicht. Looss mech schonn, ech leefen a Rou. Firwat hues mer net gesot, dass däi Papp hei ass? Den Här Direkter huet e bessert Zëmmer fir iech fonnt. Ech wousst et och net. Wat glifft? Du has gesot, hei wiere mer ganz sécher. Anscheinend huet iergend een ofgesot. Dat hunn ech och geduet. Also elo ass däi Papp hei. Ha, endlech mol eng gutt Nouvelle! Jo, mee hie brauch eis jo net ze gesinn. Hien huet en Zëmmer op der anerer Säit iwwert dem Parking. Also ech mengen, 't wier jo schéi, wann dir endlech net méi iwwert der Parkplaz do schlofe misst. Hei, wann dir wëllt, kënnt dir och direkt eraplënneren. Wéi een Zëmmer ass et? Nummer 14. Ech muss nees fort. Dat kanns de net. Soubal ech aus dem Damp baudraus si, plënneren ech. Firwat? Ech hëllefen iech. Du hues jo bal näischt un. Wou sinn da meng Saachen? An denger Sacoche. Ech géing iech ëm en anere Gefale bieden, wann s gifft. A wou ass meng Sacoche? D'Äntwert ass natierlech jo! Du hues se do niddegelooss. Mee du brauchs dech awer net ze hetzen. Dach, dach, dat muss ech. Et ass eppes Onerwaartes opgetaucht. Ass dir da guer näischt opgefall? Jo, ech! Wat? Mir sinn alleng. An dofir géing ech Iech bieden, e bëssen Distanz ze halen. Ho, ech wäert ganz virsiichteg sinn. D'Dier ass zougespaart. Et wäert kee Mënsch eppes mierken. Do gëtt et näischt ze mierken. Wierklech? Wierklech. Loosst eis keng Zäit verléieren. Bleift mir vum Hals! A Stippchen! Wou laaft Dir mat Ärem Pyjama? Dat ass net mäin. Ma da geet en an der Receptioun oder beim Direkter of. Ech sinn den Direkter. Oh wonnerbar, Dir kënnt mer bestëmmt hëllefen. Mäin Numm ass Weber an ech siche mäi Mann.

Wann däi Papp elo erakënnt! D'Dir ass jo awer zougespaart. Jo, d'Fënster ass awer op. Ech fueren nees heem. Et ass alles meng Schold. Deet mer leed. D'nächst Kéier fuere mer an en Hotel. Ech weess net, ob meng Nerven eng nächste Kéier aushalen. Conny, mä lues, wann s du elo d'Lieder erofklëmms. Ech hunn dech gär. Hutt Dir se iergendzwou scho gesinn? Ech hoffen nach, datt Dir déi richteg sicht. Wéi, et sinn der e puer hei. Hutt Dir déi aner dann net gesinn? Wéi eng aner? Si war hei, lo éinescht. Hei? Wou? Jo, hei. Awer lo ass si fort. Si ass driwwer am Gaart an drénkt eng Taass Téi. Si ass wéinst Iech komm. Sot si dat? Jo. A mir schéngt et, si ass just nach zur richteger Zäit komm, fir déi zäitweileg schwankend Sailen ze stäipen. Vu wiem schwätzt Dir? Vun Ärer Fra. Wéi eng Fra? Lo zielt mir net, Dir hat keng Fra. Jo dach, mee déi ass doheem. Elo net méi. Si ass. Si ass doriwwer. A si drénkt Téi elo? Jo. Doiwwer? Jo. A si hat dech gesinn? Elei. Hei, Mamm. Jo. A wou si dech net erëmkoum an der ganzer Hetz ënnert dem Duch. Do ass jo nach enke alles gutt gaangen. Mee wat mécht si hei? Ech wousst dach, datt Dir Iech géingt freeën. Ah esou. Jo. An ech och. Firwat Dir? Well ech en duerch an duerch moralesch anstännegen Direkter sinn. Tip top! Egal wat passéiert, haalt mer wannechbliwt d'Sandra vum Leif. Ech wëll net, datt meng Fra op falsch Gedanke kënnt. Ech wäert mäi Bescht ginn, Här Weber. An nach eppes, mäi léiwen Här Scharupp. Jo? Merci. Wéinst Ärer Fra? Jo, ech weess. Ma nee, wéinst dem Zëmmer. Et gefält iech also äert Zëmmer? Dat neit, jo. Mee ech sollt eis ech elo net nach méi laang hei ronderëm stoen. Wa meng Fra fäerdeg ass, da bréngt se, wann d'Schléit, op d'Nummer 14. Nummer 14? Jo, natierlech. Do kënnt dir nach sinn. Ma sidd elo net kannereg, Här Scharouf, dir hutt mir dat dach arrangéiert. An ech soen Iech denken villmools Merci. Ech hu lo grad gesinn, wéi e Mann ouni Box eng Leeder aus engem vun de Gäschezëmmer geklotert ass. Dat war de Fënsterbotzer. Ouni Box? Jo, Wann et waarm ass, dann deet hien déi ëmmer aus. Wéi opreegend! Wou fannen ech hien? De Fënsterbotzer. Mäi Mann. Wéi eng Zëmmernummer huet hien? Ech weess net genee. Wéi ech duecht, dir wiert den Direkter. Jo, dee sinn ech och. Awer ech hunn e bëssen de Fuedem verluer. Dir misst dach awer wëssen, op wéi engem Zëmmer mäi Mann ass. Oh, ech wéilt, ech wéisst et net. Gelift? Ech ginn ee warnen, e sichen, e sichen a fannen hien a bréngen hien iech heiheem. Ech mengen déi Been do hunn ech scho mol gesinn. Wat? Sidd Dir deen, deen ëmmer seng Box ausdeet, wann et em ze waarm gëtt? Sidd Dir de Fënsterbotzer? Jo, nee, nee, also ech sinn an der Vakanz. A wat hutt Dir dann op der Leeder gemaach? D'Saach ass esou, ech wollt a mäin Zëmmer, d'Dier war awer zougespaart an ech hunn de Schlëssel verluer. Dann hätt Der sollten den Direkter no engem zweete froen. Jo, boah, also d'Leeder stung grad bei der Fënster, an du eng Fësch. Ech verstinn. Oh la la. Déi gehéiert mir net.

Firwat war deen dann esou scharf op är Pyjamas Box? Ech weess et net. Gi bestëmmt ganz vill Leit déi scharf op är Pyjamas Box sinn. Ech ech muss elo goen meng Saache sichen. Ee Moment, ech kéint schwieren dass ech déi Robb de Chamber do scho mol gesinn hunn. Déi Ech krut se vun enger jonker Damm. Där gitt engem anere Mann Är Pyjamasbox an engem Tuch fir zu Iech hir op der Chamber. Ech wosst net, dass hei esou en interessanten Tauschhandel méiglech wier.

Dir sidd hei erageplënnert? Jo, natierlech. An ech si frou, déi Vue op dee Parking endlech lass ze sinn, dat kënnt Der mer gleewen. Doriwwer wollt ech jo grad mat Dir schwätzen. Natierlech, elo hätt ech och kinnte selwer drun denken. Wat gléckt? Ah nee, dat hat ech elo wierklech net gemengt. Hei, Dir hutt Iech et verdéngt. Dat Zëmmer hei ass wierklech vill besser. Jo, awer dir kënnt net drableiwen. Wat wëllt dir domadder soen? Dir musst zeréck op äert aalt Zëmmer. Dat hei ass mäin Zëmmer. Neen, dir musst direkt hei fort. Är Fra waart donidden. Jo, dat weess ech. Firwat bréngt dir se net erop? Si muss ech jo net onbedéngt hei fannen. Firwat dann net? Well dat heiten en Duebelzëmmer ass. Jo, an dann, ech sinn dach eleng hei. Nee, mä wann ech dierft, Här Weber, gitt erëm zeréck op Är Dalzier, mat Nummer 6, mä dofir op de Parking, wou Der higehéiert. Hei sinn ech, hei bleiwen ech.

Schlecht Nouvelle fäerten ech, Madame Weber. Wat mengt Dir domat? Äre Mann seet, et déng em immens leed, mee hie kéint säin Training net ënnerbriechen, soss kéint d'Krankekeess net bezuelen. Hien ass elo joggen an da geet en an d'Massage. An dann an de Franco an esou weider an esou weider. An da gëtt et nach eng liicht Zëppchen an dann hëlt den hëlzene Bierg aus. E sot, e géing Äech awer nach e ganz schéine Bonjour schécken. Mäi Mann schéckt mir e schéine Bonjour. E ganz schéine Bonjour. An e sot och nach, dass en Iech alles géif erzielen, wann e rëm doheem ass. Här Scharock, sidd Dir verréckt ginn? Nee.

D'Putzstëmm vun der Strooss. Mäi Mann ass Geschäftsmann, hie verschenkt ni eppes. Ech gi léiwer mol no em kucken. Ah nee, Madame Weber, dat ass wierklech net néideg. Oh, ech ginn awer. Villäicht erwëschen ech e jo nach, fir en jogge geet. Wéi ass seng Zëmmernummer? Nummer 6, mat Vue op de Parking. Ech wäert e scho fannen. Ech freeë mech, dass der se net fonnt hutt. Är Box. Wou ass mäi Gepäck? Wat fir e Gepäck? Elo een ech fir ech bei den Dokter gaange sinn, do hat ech et nach. An elo ass et verschwonn. Fir d'Gepäck sinn ech net verantwortlech. Do si meng ganz Saachen dran. Ech kann dach net sou hei ronderëm lafen. Ah nee, nee, dat geet net. Dat ass net äert. Heihin domat. Maacht dach domadder wat der wëllt. Merci, Här Direkter.

Summer, Sidd Dir, ech wëll soen, bass Du schonn dozou komm, Deng Saachen auszepaken? Hei, kuck, d'ass bestëmmt nach Plaz an der Kommoud. Bleift roueg bei den Dier, a fir anzeraumen hat ech nach keng Zäit. Et ass Är Mooss! Oh nee, an et ass Äert Zëmmer! Dat hunn ech Iech jo gesot! Wat maachen ech dann an Ärem Zëmmer? Dat géife bestëmmt ganz vill Leit gäre wëssen! Dat ass alles op Ärer Mëscht gewuess! Gefält et Iech? Nee! Séier, Dir musst eraus hei! Dat ass dach bestëmmt nëmmen den Här Charou! D'Järchen!

Wéi hues du mech fonnt? Wat méchs de iwwerhaapt hei? Ech hat dech dach doheem gelooss! Ech freeë mech och, fir dech ze gesinn. Zu denger éischter Fro, Den Här Charroux huet mer gesot, du häss d'Zëmmer Nummer 6. Du huet awer e Gaascht mer gesot, datt en dech gesinn huet heihinner plënneren. An zu denger zweeter Fro, Ech wollt dech iwwerraschen. Dat ass der och gelongen. Mäi Stippchen, natierlech freeën ech mech, fir dech ze gesinn.

Awer him gefält et net, gell Diet? Nee, nee, et gefält mer glat a guer net. Hie wär léiwer op Nummer 6. Dat hei ass en herrlecht Zëmmer, esou e schéint breet Bett. Jo, mee et ass vill ze breet. Du hues gutt Plaz, du kanns dech ausstrecken. Do wier ech mir net sou sécher. Awer et steet no Norden. Wat? D'Bett, ech kréien Albdreem, wann et esou steet. Jo, Jo, dat denken ech och. Also gebongt zeréck op Nummer 6. Hei, kuck mol, do steet eng Fläsch Wäin. Dat ass net meng, déi gehéiert mir net. An déi zwee Glieser? Och net. Gérard, wat mécht eng Fläsch Wäin mat zwee Glieser op denger Kummer? Ma Stippchen, du weess doch, ech sinn an der Cour hei. Dat ass kee roude Wäin. Ah! Et ass eng verkleete Mëllechfläsch! Huesi, du bass fantastesch! Eng Mëllech, ass déi net fantastesch? Nee, et ass scho gutt. Esou, wann dat dote kee Wäin ass, Wat ass et dann? Jo, Här Weber, wat ass et dann? Et ass medizinesch. Medizinesch? Ma genee, dat wësst Dir dach. Gutt fir d'Blutt, dofir ass et jo rout. Et gëtt oft geholl, fir eng Kur ze maachen. Et ass esou eng Aart Sirop fir d'Häerz, voller Eisen, och gutt fir d'Nerven. Ech mengen, dat wäert och déck néideg sinn. Also wann dat esou ass. Firwat steet dann Beaujolais op der Etikett? Wéi ass déi dann hei erakomm? Jo, also et schéngt mer, wéi wann ee vum Personal Alkoholiker ass an heemlech drénkt. Natierlech! Firwat sinn ech net do drop komm? Hues de héieren, Huesi? En Alkoholiker! Lo wësse mir Bescheed. Dat erkläert awer nach ëmmer net, firwat déi Fläsch an denger Kummer steet. Nee. Hutt Dir heifir och eng Erklärung, mäi léiwen Här Sharuk? Nee. Dach! Jo, also, wahrscheinlech huet deen deen heemleche Frënd vum Alkohol. Ze vill ze drénken. Jo, jo, dat wäert wuel esou sinn. An huet dunn einfach d'Fläsch hei vergiess. Genee, dat war dann net all ze schwéier. Gesäis, du hues eng ganz einfach Erklärung. Pierrchen, et ass een an dengem Buedzëmmer. Oh, sief dann de Topech lues, wéi soll deen dann do erakomm sinn? Dann huet d'Waasser sech esou quasi vum selwe gezunn. Oh, nee, dat wäert dach net. Oh, dach, et ass. Hallo! Wat wëllt Dir do? Firwat hutt Dir Waasser gezunn? Ma ech zéien dach ëmmer Waasser, wann ech op der Toilette war. Jhärelchen, wëlls d'eis net virstellen? Natierlech, et ass d'Marion. Madame Marion Weber, wat hutt Dir bei mengem Mann an der Buedzëmmer verluer? Ma si huet dach näischt verluer. Déi moralesch, déi moralesch Fondamenter vun dësem Gebai schénge mer e bëssen stënterlech duerchsichteg.

Ech sinn d'Zëmmermeedchen. Zëmmermeedchen. Sidd Dir fäerdeg mat botzen, Sandra? Sandra, heescht si esou? Jo, oder? A wouhier weess du dat? Ma weess de, wou ech agecheckt hunn, do hat se esou e klengt Schëld un an do stoung Sandra drop. Hei, genee do. Ech konnt et net verfeelen. Dat wëll ech gleewen. Dir kënnt da goen, et huet bestëmmt nach vill ze dinn anerwäerts. Jo, Monsieur. Déi do kanns de dann och mathuelen. Et huet mech immens gefreet, Iech kennenzeléieren, Madame Weber. Wiert Dir esou léif? Gesäis de, huet si den Här Direkter hat Recht. Un am Personal ass wierklech een deen heemlech drénkt. Wat e Gléck! Wéi? Däerf ech elo endlech dat Buedzëmmer benotzen oder hues de nach e puer jonk Dammen dodranner verstoppt? Haha Ursi, du bass esou witzeg! Aner jonk Dammen? Haha sinn net witzeg. Mä wéi och ëmmer, nee, du kanns eragoen. Oh, dat do war knapp! Et wär awer elo besser, wann Dir erof géingt a mam Sandra schwätze géingt. Mam Zëmmermeedchen? Jo, nee, jo. Ech wëll, dass hatt sech onsiichtbar meet. Ech wëll net, dass meng Fra hatt beim Swimmingpool gesäit, well hatt dach beim Perso-, zum Personal gehéiert. Ech verstinn net firwat dat Zëmmer dir net gefält. Dat ass dach schéin! Dat ass vill ze grouss. Ech hunn Agoraphobie hei. Ech wëll zeréck a mäi léift klengt Zëmmer iwwert dem Parking. A wann s de mengs. Ech ginn da mol nach eisem Lynn Bonjour soen. Dann hal dech awer net ze laang op, net dass dann d'Däischtert kënnt fir heem ze fueren. Jo, ech fannen awer d'Zëmmermeedche wat heemlech drénkt awer ganz sympathesch. Wierklech? Dat ass mär guer net opgefall. Ech muss goen, seng Fra ass opgetaucht. Hien ass gaangen, mä Papp ass opgetaucht. Tjo, da war et dat och wuel, oder? Jo. Fir mech heescht dat also weder Piscine nach Dampbad a scho guer keens. Neen. Dir musst direkt hei fort! Firwat? Well dir net einfach sou wéi Gäscht hei ronderëm gondele kënnt. Awer si ass dach e Gaascht! Jo, Dir wësst dat, si weess dat an ech weess dat. Awer ech weess och, dass et Leit gëtt, déi dat net wëssen. Hei, huelt déi hei dran, stierft an der Verstopperse an dir kommt direkt mat mir mat.

Ech muss zréck kommen. Oh Ronny. Ech ka meng Saachen néierens fannen. Ah sou. Wou hues de dann déi do hier? Ah déi? Ech hu mer se geléint. T'ass egal, du säis souwisou an allem sexy aus. Wien ass do? Ass déi net meng Engel? Mama!

Firwat bass du net doheem? Ech duecht, et wier eng flott Idee, wann ech däi Papp giff iwwerraschen. An da seet hie mer jo net, dass du och hei bass. Ech duecht, fir emol eppes aneschters. E schéint Zëmmer. Wéi eng Vue huet een dann hei? Lynn! Ja? Dem Fënsterbotzer seng Leeder stinn ënner denger Fënster. Ech muss zeréck an dat anert Zëmmer. Ech fänken, dat ass onméiglech, Här Weber. Jo, mee ech ka mer dach schlecht en Zëmmer mat menger Sekretärin deelen. Jo, mee dat ass awer elo ze spéit. Dat Zëmmer ass verginn. Wiem? Dem Installateur. Hutt Dir endlech ee fonnt? Jo, an hien ass an Ärem Zëmmer, Nummer 6. Hutt Dir sollt d'Dampbad flécken an net am Bett leien. Hien ass 50 Kilometer gefuer mam Vëlo. E wäite Wee fir en Installateur. Deen eenzegen, dee mer kréie konnten. Hien ass aus dem Nopeschland. Dat heescht, ech hu lo de Choix, entweder ech deele mer en Duebelzëmmer mam Sandra oder en Eenzelzëmmer mam Installateur. Ech ginn dohinner an ech geheien deen eraus. War léif dech ze gesinn Mama, eng schéin Iwwerraschung wierklech, mee ech wëll dech awer lo net weider ophalen, net datt s de ze spéit heem kënns. Si si fort! Mappi, en Abriecher! Wat ass dat fir en Abriecher? Du kenns den Abriecher? Jo, mir hunn hei scho begéint, mee hien ass keen Abriecher. Ech mengen, ech sinn am falschen Zëmmer. Kommt eran, keng Angscht. Ganz frëndlech, awer ech giff léiwer goen. Allez eran elo. Ech hunn iech zwar elo réischt zweemol gesinn, mee all Kees hutt där eppes un, wat mir bekannt virkënnt. Wéi gesot, ech sinn am falschen Zëmmer. Mech giff awer elo interesséieren firwat dass dir hei optaucht. Eis allen zwee giff dat interesséieren, gell du Lynn? Neen, ech sinn am Fong net sou fuerwëtzeg. Lynn, ech bieden dech, ech ginn op alle Fall net fort bis ech eng Erklärung hunn.

Wat grifft? Si woart dach bestëmmt schon op Äech, dass där d'Festung stierme soll. Jo, wahrscheinlech. Wann Dir net geschwënn attackéiert, da verléiert si nach op eemol d'Loscht. Wat schwätzt Dir do? De jonken Här hat e puer Problemer mat senger Frëndin, an do hunn ech em ënnert d'Äerm gegraff. Sou kann ee sou net nennen. Als Expert? Jo, natierlech. Nee, natierlech net. Mee wollts du net heem fueren? Net dass du nach an d'Däischtert kënns. A hei, de Pappa huet ganz Recht. Komm, Mamma, ech gi mat der raus. Audi, Gerschen. An dir maacht iech op de Wee. Loosst si net ze laang waarden. Gutt, gutt. Merci.

Hei kuck, si do, dat ass eng heemlech Alkoholikerin. Mama, maach dech dach net lächerlech, dat do ass d'Sandra. Sandra? Kenns du esou Leit? An du duuzt d'Personal? Hatt ass dach net vum Personal. Bass de sécher? Ganz sécher, Mamma. Sandra! Oh, entschëllegt, Madame, ech wosst net, dass Dir hei wiert. Ech duecht am Fong, ech wier ganz alleng, an dunn hunn ech gemengt, et wier ok, wann ech eng Zéif an d'Waasser géing stiechen. Et kënnt net méi vir. Pardon, Wann ech klifft, sot awer näischt dem Här Direkter. Kann ech dann eppes fir Iech maachen, Madame? Nee, Merci, Kand. Abee, gutt, wann Dir mech dann entschëllege wéilt. Sandra, komm dach e bësse bei eis. Oh, dat ass ganz, ganz gentil vun Iech, mee mir sollen eis net mat de Gäscht ophalen. Si huet Recht, Lynn, mir sollten eis net vun der Aarbecht ofhalen. Jo, mee hatt schafft net hei. Hat ass Client an et ass wéinst sengem Chef hei. Wéinst sengem Chef? Jo, hien ass anscheinend e bësse méi al wéi hatt, mee ganz vill frou mat em. Also hat hatt gehofft, déi zwee kéinten hei, du verstees schonn. Awer et ass net dozou komm? Neen, seng Fra ass op eemol opgetaucht. Oulala. Jo, gell? Nee. Nee? Dach? Dach. Oh nee! Entschëllegt, Madame, wäert Dir vläicht en e klenge Croissant mat engem Téi. Dir braucht Iech net ze beméien, Dir sidd mengem Mann seng Sekretärin. Ja, an? T'ass jo awer näischt geschitt, nach net. Wat huet Dir da bei him an der Kummer gemaach?

Däi Papp, mäi Chef! Déi do ass awer gutt! Net schlecht! Puppi, Sandra! Pappa, firwat sees du mer net, dass deng Sekretärin och hei ass? Sollt se der ieren eng Hand upaken? Mir hunn eis zoufälleg hei getraff. Dir wësst genee, wat geschitt ass. Dann ass eppes geschitt! Nee, näischt! Dat ass geschitt, guer näischt! Här Weber, wéi laang braucht Dir da fir eng Decke sichen ze goen? Firwat braucht Dir dann eng Decke? Fir hien zouzedecken. Wien? Dee wou vun der Leeder gefall ass. Vun der Leeder gefall? Zoudecken, hien ass dout! Nee, bis dass d'Ambulanz kënn. Oh, o aarme Stupp! O aarme Stupp! Wéi geet et em? En huet näischt gebrach, en ass Gott sei Dank an den Hecke gelaff. Wat? Hat ech iech net gesot dir sollt leie bleiwen? Et geet schon. Mir bréngen iech am beschten erop op äert Zëmmer. Mee wat hutt där mat menge Kleeder gemeet? Ass dat däin? Jo, ech duecht e wier fort. E koum zeréck. Allez, huelt mäi beschten. Wéi ass är Zëmmernummer? Hie ka sech net méi drun erënneren. De Schock, mee hie ka sech esou laang bei mir am Zëmmer ausrouen, bis de sech erëm erënnert. Eng gutt Iddi, meng Pëppi, ëmmer hëllefsbereet, och mat esou Leit. Also, kommt Dir, ech gi mat Iech a meng Schlofkummer. Wierklech? Oh pardon, mir sinn eis vun der Guyne virgestallt ginn. Ech sinn d'Lynn, an dir? Hä? Ären Numm? Ronny. Enchantéiert iech kennenzeléieren Ronny, da kommt da gi mir mol. D'Saile vun der Moral, d'Saile vun der Moral! Wat dann?

Ech kann den Här Weber! Hei gebliwwen! Oh Ranni, endlech alleng! Wat? Mer brauchen eis keng Gedanke méi ze maachen. Hei, rasch du e bëssen an an där Zäit ginn ech eis eng kleng Stäerkung sichen an dann.

Wollt Dir net fortgoen? Dat duecht hien och. D'Järelchen, wëlls de net dem Här Direkter erklären, wat dass du mat denger Sekretärin an der Kummer gemaach hues? Hien huet mir just séier eppes diktéiert. Andeems hie sech um Bett gewänzelt huet. Här Weber, Dir sidd dach eréischt säit zwou Minutten hei. An ech hunn och just nëmmen de Bic gesicht. Jo, mee ech wär jo u sech och guer net hei gewiescht, mee den Installateur. Den Installateur? Jo, dee war esou midd, deen aarme Mann. 40 Kilometer, an dat mam Vëlo! Gérard, wat huet den Installateur, dee Vëlo fiert, domat ze dinn, dass du dech mat denger Sekretärin um Bett wänzels? Ech hu mech net gewänzelt. Ech schonn! No 50 Kilometer war een einfach ze midd, fir no de Réier ze kucken. An du hues em an der Receptioun mäin Zëmmer ginn. An do hues du d'Réier bei denger Sekretärin verluet. Ech wosst jo net, dass et hir Réier, hir Zëmmer wier. Ech schonn! A wou ass den Installateur elo? An der Anlag, bei de Réier. Endlech! Ech gleewen Iech kee Wuert. Dat ass awer d'Wourecht. Ech hunn him viru fënnf Minutten nach gewisen, wou d'Anlag ass. Wéi ass et, Här Weber, kommt Der mat? Wéi? Kommt Der mat op Äert Zëmmer? Jo, natierlech, ech kommen direkt, Här Direkter. Du wäers dach net mengen, dass ech der déi Geschicht do gleewen? Dach. Do hues de dech awer elle geschnidden, mäi léiwen Alen. Wou gees de? Oh, Gerelchen, wat s du kanns, kann ech scho laang. Ma wonnerbar! Da brauche mir eis jo keng onnëtz Suergen ze maachen. Wéi war dat? Ma, an der Zwëschenzäit, wou si bei een anere Mann ass, kënne mir zwee weiderman, wou mir ophaalen. Nee, dat kënne mir net. Oh, schued!

An esou? Nu jee. Dat ass och vill besser. Pardon? Dir hutt endlech mengem Mann seng Box ausgedoen. Jo. Also, ech soen dem Lyndon, dass der do waart an. Maacht Iech keng Ëmstänn, ech ka waarden. Ah, kënnt der? Jo. Awer net méi laang. Neen.

So emol, Papa, muss du net och goen? Wat ass mat deem Wüstling hei? Deen huet sech elo grad mat denger Mamm um Bett gewänzelt. Wat? Stëmmt dat? Jo. Jo! Wou gees de? Ech bleiwen dach sécher net hei bei engem sexbesiefte Fënsterbotzer! Also, ech verstinn net, firwat hatt sech esou opréegt. An dir sidd frou, wann är Frëndin net onermierkt wat där hei opféiert? Mee ech, ech wëll dach hei guer näischt opféieren! Soll ech äech emol e gudde Rot ginn? Oh, nee merci! Giff mer éischt eréischt e gudde Rot ginn, a kuck zu wat et gefouert huet! D'Jugend vun haut!

Ech duecht der hätt schon eng Frëndin hei. Nee merci Här Direkter, huet hien och mech? Et duecht dann also nëmme fir mech? Jo mech. Du bës mat engem Fënsterbotzer hei? Jo, ganz gutt den Téi Här Direkter. Et freet mech datt en iech schmaacht. Ech huelen ëmmer ee Läffel fir jiddfereen an en hallwe fir d'Kännchen. Mee hien ass Fënsterbotzer, dat ass dach net däin Eescht? Dach, Nee, nee, nee, dat kënnt net an d'Tut! Dach! O wien huet un ärem Käfeg gerëselt? Firwat solle si zwee dann net zesummen heihinner komm sinn? Mir hunn dat jo och gemaach! Dir wësst ganz genee, dass mir net zesummen heihinner komm sinn! Dir wësst dat, ech weess dat, mä awer är Fra! An du sot net dat wier Erpressung. Mat dat ass Erpressung! Du hues ni gesot dass et dir eescht wier. Ech si Fënsterbotzer, eis ass et ëmmer eescht. Gérard, bass du lo schonn erëm hanner deem hier? Nee, ganz bestëmmt net. D'Famill vun der Moral, Här Weber. Madame Weber, et gëtt do eppes wat dir wësse sollt. Gérard, wat ass dann nëmme lass? Abee gutt. Ech muss der eppes ganz Wichteges soen, Marion. Oh, mam elo gëtt et eescht. Hien nennt mech Marion. Eis Pëppi ass mat dem Ronni do zesummen heihinner komm. Wat? Madame Weber! Dat stëmmt, Mama. Du bass mat deem do komm? Nach Am Géigesaz zu eis, gell Jeff? Voilà, hues de dat héieren? Hues de héieren, wat hatt gesot huet? Mir sinn net zesummen heihinner komm.